sipsa gar ah kan awm a talatal gar ah kan kal dawn a ni hemi hmun hi assamese lal tun hma a umm an lal ropui a hawm lal hun lai vel a an hmun pawimawh tak a nia an military headquarter a nia tin an rorel na in sang a ni bawk a. Assamese ho hian an ngai hlu em em a, hei entu en en tura kal pawh hi an thahnem thin em em a, vawiin ni hian keini pawh en turin kan kal dawn a ni. Tin mipui kalte aaa bazar na turin ti hian a kawtah hian hei thil chi hrang hrang an zuar a, nghang hmanga an thil siam te hi a lo awm ter tuar bawk a, tin eitur chi hrang hrang te ka tih ang khan heti lai hmun a tlawh a tlawh tute lei thei mai tur hian thil chi hrang hrang hi an lo zuar bawk a. tin hemi hmunah hianin ihh eng nge ehh kal hi an thahnem thin em em maw hmun hrang hrang atang te hian an rawn kal a tihian chhungkua ang te thianza ho ang chi ten ahh motor nei te chuan mahni motor te tin a neilo pawhin in hman tawm ang chi te in kha tiang khan umm en tur hian an kal thin a ahh tiang lai a kawt velah hian an in kulh mai zel a hei tunah pawh hianin tiang lai kawta a in kulh ho hi hmuh tur tam tak an awm bawk a. Sipsagara hian an hmanlai thil hlui tak tak te a tam avangin tlawhtu hi an thahnem a nitin mai hian tlawhtu hi an awm zut reng mai a ni ticket kan cut a luhmahna cheng sawmriata na mi pakhat tan hei online in ticket kan pe dawn a tin heti a gate a han luh chiah hianin a tawn tawn ah hianin laipui an lo dah a. an sipai hmunpui kan tih tawh kha maw laipui an lo dah a a lian tha khawp mai a building vel hi chu a original ang kha a ni tawh lo va a a then hi chu enge a lo tla bal ve deuh a lo tla bal ve deuh tawh a. tihian chhunga kan han lut ang a kan han hawi kual vel dawn a ni kan han thlir kual vel dawn a ni an compound chhung pawh hei a zau tha a a mawi khawp mai
thing zawng zawng nen chuan a mawi.
inchung zawl kan chuang chhuak a hei mi te pawh an lo awm noh noh a umm hei mi pawh hian an ngai hlu a tlawhtu pawh hei an awm deuh reng mai a ni hei a chung zawl ah hianin ah kil tin ah hian ral ven buk hi a awm deuh thluah thluah a hemi chhung ah hian ah an sipai lal te leh umm mi pawimawh zual te ka tiang chenna tur hmun kha a awm bawk a. hemi in hi an hun lai a an in lian ber building lian ber an nih vang hianin ah an ngai ropui a an ngai hlu em em a ni. Kan ral ven buk vel a nih dawn hetiang lai hi maw? Hei a awm dan vel atang hian kulh kulh kulh ang a ni ta. Ni tin hian tlawh tu hi an tam avang hian hei a hmun hma te hi a bawlh hlawh lo a fai hlar a reng a a kilkar vel te pawh hi maw? Thianghlim tha fai tha. Hea chhungah hian ang vel le. Light an fit lova ti hian a ko rawng tawp mai a. Hei a chung chu. hei school naupang te an rawn kal ve bawk a hetiang lai hi a chhawng khat na a ni a chung lam atang in a chhuk zawng in kan kal a ni maw chhawng khat na a nia a tiang lai hi chuan quarters vel te a nia hei room te reuh te te in an lo in ṭhen hrang a. Thil ker chi hrang hrang hei a lo awm bawk a a chhung a han luh chuan rin ai takin a lo ho phian mai a Mizo tan chuan maw an mahni hi chuan in eng nge an hmanlai aaa hmun hlui te a nih avangin an ngaihlu a ni mai a engmah chhungah hian hmuh tur em em pawh awm chuang lo a tihian aaa an inhlui inruak kan va fang a ni mai a. Amaherawhchu chu hei ahh a building te hi a rei tawh ang hu in chang khat za sarih leh sawmruk panga bawr vel ami daih tawh ani mahse a building te hi a la tha em em a a chhah tha a bang te hi a chhah tha bawk a heng hi ahh lei rawh chan leh cement hmanga sak a nia. tunah hian in hnuai lamah kan chhuk thla leh ang. A thimzia hi aaa pavo pavo.
Hei he lam te hi luh kiat kiat anga i hlawma sawt sawt a hmawr tawp thleng sawn kun chunga va luh a ngai a an eng tihna nge phei chu ka hre lo he lampang hi kan en leh ang he lampang hi. Hei ti hian an lut kiat kiat a zau deuh a kan chhuak a he lam pang pawh chutiang tho chu an en tihna nge ni ang aw heng hi hei ti hian zau deuh a ti hian kan chhuak leh a khatiang ang char char kha ni maw.

heti ang lai hi building ding lampang a nia ti hian hei ah step te a awm a corridor sei tak a awm bawk a ah chhim leh hmar zawng hian corridor hi sei deuh hi a awm a ni tichuan a chung a chungah khianin ah sipai ho ral ven buk te kha a awm bawk a a hnuaiah building te ka tiang khan ah reilote kan han fang kan han fang kual thuak. Thua ka ti chuan hmun dangah kal duhna te kan nei bawk si a, aah kan chhuak hrih phawt a ni. Tunah kawtah te hian thla te kan la a, Ranggar an tia, chuti lai hmunah chuan kal leh kan tum a, aah hemi hmun hi tunhmaah eng nge an infiamna hmunpui an sport an neihna hmunpui a hawm lal hun lai emaw an infiamna hmun a nia. hetiang lai building kan hmuh hi hei hetiang lai hmun hi ah an pavilion a nia hetiang lai hmunah hianin infiamna chi hrang hrang te an nei thin a eng nge eh ramsa ah insual tir te bull fighting ang chi te maw bawng te eh nge ah ar te sai tih vel te khatiang te kha insual tirna ah hmun te kha an nei thin a ah tichuanin-- imm enge mihring te pawh maw wrestling ang chi te khang tia ang chi te kha an nei thin a ni a chuti rak chuti ang lai hmun chuan hei hmun hma vel hi kan han thlir kual leh thuak thuak dawn a ni. lotus angin an siam a ni maw he tawn tawn in a awm a. Hei a chhung hi chu a hma a kan tel tawh dan khan tial a kut rawng tawp a ah thil bangah te thil ker kuak te a lo awm leh a khatiang kha a nih mai avangin a chhung hi chu ah kan va bih thuak ringawt a hmun dangah te kal te kan la duh avangin-- a kan let leh nghal mai a tin naupang te kan hruai bawk nen naupang in an lo ning ve tawh an ril te a lo tan ve bawk nen a chhung kha chu ah kan fang em em lo a ni han fan em em tur pawh kha awm lo va ah a kawr rawng tawp a va hmuh ve hrim hrim kha kan duh avangin kan va kal ve hrim hrim zawk a ni e. Hnah wan chu a hmun hma hi a nuam a nuam lutuk a hei phul vek a nia maw a hmun hma hi a zawl nuam bawk a India national flag a in tar luah mai a mawi khawp mai a hmun hma hi nuam a maw han tei hawi vel saw thut hah chawlhna ang chi te a awm bawk a. Tuna kan kalna hi khawpui atang hianin kilometer thum bawr vel a ni ta ang chiah takah hian kalna dil kha kilometer nga vel a ni bawk ta heng hi an hmanlai thil hmanlaia. Hei an pi pu te sul hnu leh an in sak te a nih ve vang khan an ngai hlu em em mai tih hian pawh tu hi an awm reng a ni tin hian chung tiang vel chu kan han en kual ve thuak thuak a ni e. Hei a kawtah hian thil an lo zuar a ei tur chin reng an zuar a kan enkual mai mai ang an lei dawn pawh a ni chuang em em ang hei an thil siam ho te thing hmanga thing hmanga an thil siam te ti laiah hian an zuar a nih hi.
Sawtah chuan futui te an zuar bawk a.

Hetilai hianin hetilai hian hei an inthawiin a an pathian biakna hmun an inthawiin a hmun a nia tian bati te an chhia tih hian an ti a tian chapal an phelh a saw tilaiah sawn tawngtai turin tisawn an va kal thin a ni. tun hna a an pathian biakna hmun ka saw ka ti lai sawn in thawiin a har har har rim tui te an har chu min hmu a a chhungah sawn chapal phelh in ti sawn an va tawng tai a ni chhung lampang hi chu kan lut lo a keimahni thil te a ni ve vak lo va serh leh sang thil lampang te hi chuan in tlawmpui vak hi ka duh lo a ni chuan kan va en thuak a. Kan let leh ang. An ngaihhlut em avang hian va hmuh ve hrim hrim hi a chak awm kan tia, chuvang chuanin kan va kal a ni. Hei hi Nutila kan kalna temple hnung lampang kha a nia tichuan temple opposite ah hian hei dil zau deuh mai a lo awm leh bawk a. Hei hi temple hnung lampang kha a nia. Temple hnung lampang kha nia maw tichuanin a opposite ah hian hei dil dil zau nuam lutuk a awm a zau tha khawp mai ku varak te an cheng a chang lai vel hi a va han zau ve.

khati zawng kha sipsakar kan fanna vel kan len kual na kan rawn tih lan theih chu a ni a inzawvaiin bye bye vek ule.